Salam mähribanlar! Men şu günki wideomda size türkmen köjeme nagşynyň tikilişini görkezmekçi. Köjeme nagşy bilen biziň gelin-gyzlarymyz öz köýnekleriniň ýakalaryny, ýeňlerini, gapdal tikinlerini, eteklerini bezäpdirler. Köjeme nagşy bilen hatda türkmen milli joraplaryny-da bezäpdirler. Şular ýaly köjeme usulda ilki örülen joraby gara Gyzyl sapaklar bilen örülen joraby ak, sary reňkler bilen bezäpdirler. Ine, şu jorap köjeme usulda bezelen. Ine, görşüňiz ýaly, gyzyl, gara sapaklar bilen örülen, ak, sary, ýaşyl sapaklar bilen bezelen. Köjeme usulynda bezelen. Nikucime naşyny tikmeklik üçin bize esasan näme gerek? Biziň esasy matamyz mataň aşagyna iki gat ýene-de ýokarak mata tutmaly. Eger mataňyz galyňrak bolsa onda bir gat tutsaňyzam bolýar. Şu şekilde. Ýokarak bolsa onda iki gat tutmaly bolýaňyz. Mataňyzy esasy mata kökläp çykmaly berkidip ine şu şekilli köklemeli ýel atmaz ýaly soňra nagyşlarymyza başlabermeli esasan bize köjeme nagyşyny başlamaklyk üçin bize näme gerek biziň sapaklarymyz gerek sapaklar ýüpek sapak bolmaly ine şular ýaly ýüpek sapaklar. Köjeme nagşyny tikmeklikde ulanylýan sapaklar. Sapaklarymyzy işmeli. Biz sapagymyzy gerekli uzynlykda alýas. Üç gatyndan üç gat sapak alýas. Sakla. Saklaýber arkaýyn. Indi aňyrrak tut. Sapagyň towuna görä barlaýas. Aşaklygyna işmeli. Her sapaga aýratyn aşaklygyna işýäs.

Hersini aýratyn içdik. Dört sapar aşaklygyna tow berip, häzir bolsa üçüsinem bile tutýas, ýokarlygyna dört sapar tow berýäs. Biziň sapagymyz taýyn. Elimiz bilen sapagy tekizleýäs. Sapagymyz dikmeklige taýyn. Sapagy iňňämize sapdyk, taýýarlap goýaly. Indi geli we ruçkanyň kömegi bilen gerekli nagyşlarymyzy çyzýas. Şo nagşlaň üstünden bolsa köjeme usuly bilen tikibermeli. Köjeme nagşyny tikmeklik asla kyn däl. Şonuň üçin häzir görşüňiz ýaly ne men çyzdym. Häzir ýene birki sanysyny çyzyp size görkezmekçi. Şo çyzylan şekiliň üstünden köjeme usuly bilen tikibermeli.

Şu şekilli we şo nagyşlaryň çyzylan nagyşyň üsti bilen küjeme usulynda tikiberýäs. Indi men sary sapagymy aldym. Indi esasan biz ine ýer goýýas-a şeýle çyzyp. Şo çyzygy etmeklik bize hökman. Nagşyň gönüligini saklyň Nagşyň gönüligini saklamak üçin bizi esasy şu çyzygy etmeklik bize hökman. Nagşyň aşagyndan, isleseňiz ýokarsyndan çyzygy biz ýöretmeli. Çyzygy nähili ýöredýäs? Küjüme usulynda tikseňem bolýar. Şular ýaly şekilli ýöne ýörmeme usulynda tikseňem bolýar. Ine, görkezişim ýaly iňňäni çykardyk şu çyzygyň üstünden. Şu şekilli ýörmemäni ýokarlygyna etseň has hem sapagyňyza tygşyt sapagyňyz tygşytlar häzir men size görkezeýin ýokarlygyna ýörme Aşakdan ýokary ýük ýörmäň, şonda siz sapagyňyzy tygşytlarsyňyz, ine, görkezişim ýaly, şeýle çyzygyň üstünden alýaňyz, sähel bärsinden çykaryp, şu çyzygy yzarlap gitmeli. Aşakdan ýokary geçseň sapagyňyza tygşytlamaklyga size kömek bolar. Tikip otyrkaňyz çekmejek boluň. Mataňyz ýygrylmaz ýaly. Şeýdip nagşanyň çyzygyny edip çykmaly. Ine muňa ýörmeme usuly diýilýär. Indi küjeme usulynda-da etseňiz bolýar. Ine, bu şekilde. Häzir onam görkezeýin. Iňňäni çykarýan. Iňňäni çyzykdan çykardym. Indi şu çyzyk boýunça Güjäp gitmeli. Halkajyk, halkajyk ýasaýar. Ine şeýle usulda. Haw, halka ýasaldy. Şo halkaň içinden iňňän dünjýäs. Sähel azrak ýerdenem çykarýas. Şuňa köjeme usuly diýilýär. Halkajyk-halkajyk bolup tikilip gidýär. Görşüňiz ýaly. Tikip barýarkaňyz çekmejek boluň, gowşagam etmejek boluň, halkalaryňyz deň gitsin. Ýene içinden sançýa az sähel az ýerden hem çykarýas görşüňiz ýaly. Şu şekilde nagyşlary agyr nagyşlary çyzyň ýeňil nagyşlary çyzyň şu çyzan nagyşlaryňyzy yzarlap gidibermeli. Häzir men size görkezeýin. Iňňäni aşak geçirip şu nagyşy edilşini ne men çekdim öň. Halkajyk birinji halkany ýasaýas. Halkaň arasyndan. Men şu wagt üç gatyndan işdim sapagy. Eger siz ýoýunrak isleseňiz dört gatyndan hem işibilýäňiz. Onda siziň nagşyňyz azajyk ýogynrak bolar. Oňam zyýany ýok. Her kim bir hili nagşy halaýar. Şeýdip çyzylan nagşyň üstünden halka-halka yzarlap gidebermeli. Soraglaryňyzy bolsa mähribanlar kommentariýalarda ýazybilersiňiz. Soraglaryňyza jogap bermäge mydama şat. Şu şekilde, görşüňiz ýaly. Indi biziň türkmenlerimizde nagyşlaryň hersiniň atlary-da bar. Ine, şu nagşa Saýlan diýilýär. Saýlan nagşy diýilýär. Saýlanyň çüňküne geldik. Beýleligi, heh. Öwürýäs.

Wideomyň soňunda men birnäçe suratlary size goýjak. Türkmen ýakalarynyň. Pauza basyp özüňize nusga hökmünde alybilersiňiz. Türkmen köýnekleriniň dürli ýerlerinde köjemen aşyny ulanyp bolýar. Taýýar alnan köýnekleri hem köjemen aşy bilen bezäp bolýar. Köjemen aşyny etmeklik kyn däl.

Staýlan nagşyny taýýar alnan köýnekleriň, koftalaryň, bluzkalaryň ýeňlerinde hem ulanýarlar. Gaty gözel görünýär. Staýlan nagşy esasan diňe ak reňkde edilýär. Däp bolup, öňden gelýän däp bolşuna görä, saýlan diňe ak reňk ulanylýar. Bilmedim näme üçin, ýöne şu saýlan salynanda ak reňk ulanylýar. Iňňämizi aşak geçirýäs. Indi şu şekilli köjeme nagşyny edibermeli. Şu çekilen nagşylary yzarlap, köjeme nagşy boýunça tikibermeli. Şunuň bilen wideomy gutarýan mähribanlar indiki wideomda görüşýänçäk hoş sag boluň.